Segun parlamentario Gwendel Mercelina e miembro di Partido Nacional pa Pueblo, Dirley Constancia, cu a sali publicamente cuestiona entre otro politico Rutmila Larmunie, mester a cana di otro manera su forma di expresa por tacha e organisacion y su trabao duro. Tabata djesun di februari ultimo cu miembro di Partido Nacional a demostra su mal contento cu e hecho cu gobierno actual a bay djacuerdo cu coho. El a expresa su mal contento especialmente contra di su propio lider politico, señora Rutmilda Larmonie. Ora ku bo ta un lider polítiko, bo ta lider di un pais, bo mester dado e momento por inspirá konfiansa. Bo mester por yama, bo tin sekshon di Bibando, tò? Bo ta usa e sekshonnan di bin splika e pueblo kiko tabata e puntonan, anto kon bin a bai di akuerdo ku e nota van wijziging sin a bin kambio, pasobra knorpsat ei. pero a rechasá loke Kloss bin kune riba mes stòk por ora ku e gobinete nobo bin a kore aseptá loke ke ta bai a keda riba mes. Bo ta indiká di ta desepshoná den e echo ku bo a bai dje akuerdo ku e koho pues? Sigur ku si. E parlamentaria Gwendal Mercelina tin su reakshon riba lokual ku e miembro a sali i trese dilanti. Osea, komo miembro di Partido Nasional manera bo mes ta bisa, di un partido ku tin su balor di eksistensia i ku ta bini kute pa nos tur? Básikamente i tambe tin su órganonan. Tin e ta un organisashon hopi demokratiko. Kisas asta pa otro e por ta difísil pa komprondé, pero bo tin kamindanan semper pa bo kana komo miembro. Bo tin mas ku dos shin piko miembro ku ta forma parti dje organisashon aki i kada ken tin nan pensamentu. Ke men sigur den un estado di derecho demokratiko bo ta duna bo pensamentu, pero mi no sa si netamente e forma di ekspresá ku por tacha e organisashon. su trabou duru ku e ta bini ta hasi sigur e nuebe lunanan aki den gobièrnu ta e forma di mas mihó di ekspresá bo opinion. Awendia bo ta mira ku polítika a bira mas un kos di kiko abo por saka a favor di dje i kiko na lugá di lokal ku abo por duna komo sirbishi na otro. E no ta bai e ta e ta e ta doloroso paso e ta e ta tacha mi trabou tambe, e ta tacha trabou di henter frakshon, e ta tacha trabou di mandatarionan i alabes bo no a duna e espasio paso por ehèmpel si nos ta papiando riba e lei di koho mes, E lei di Gogo no ta kla ainda, pasobra no tin firma di Rei Willem-Alexander bou di dje. Kimendia e tin un proseso ku e tin ku kana, i ta p'esei ta hopi lamentabel ku nos ta duna informashon eronio na otronan den e komunidat aki sin duna e espasio i kana e kamindanan sigur. Si bo ta si bo ta konsiderá bo miembro di un vehíkulo importante manera Partido Nacional, di kana su kaminda. Pero con otro administracion riba eso e tin un preocupacion si, pasobra e tin e pensamento cu eigenlijk durante e eleccion no a campaña pa bay de acuerdo cu coho of sikiera lo cambia cosnan mas tanto den dje cual no ta e caso, dus kico otro administracion. Neftali bo ta imagina si tur trahado di television direct dicidi mayan cu nan ta bay saca nan preocupacionnan uno pa uno na otro canal di television kico lo bira? Dus e ta e ta e ta un cos cu bo sa cu tin caminda y procesonan cu bo por cana y e sigur Un partido cu tin diferente plataformanan cu bo por expresa bo mes riba dje. Bo tin kende laga nos bisa riba formanan digital cu haci ne mes bo ta mira e transparencia cu ta apa esey hende por papia cu tin tin tin desacuerdo den den un partido cu actualmente ta den gobernacion kimen bo tin cu mira cu E ta un kos ku ta pasa tur kaminda den tur famia, pero bo tin ku sa si ku tin un direkshon, e ta bai pa kiko nos ke logra den e pais aki, kiko nos ta laga atras. Anto si bo a bini pa sirbi di bèrdat, bo sa kon bo tin ku kane kaminda, si no, den e estado di derecho demokratiko aki, bo por skohe bo kaminda ku bo ta kana i bo por lanta bo propio organisashon, bo propio sistema, kiben, e ta bai si pa kiko nos ke logra si nos ta siña mas konhunto. Of nos ta sego un pasobra ami ta e hende. Guender Mercelina a skohe di ta forma parti di un organisashon polítiko manera Partido Nashonal basá riba su eksperiensia i tur lokual ku e por duna. Ku mi tin mi pensamentu riba sierto kosnan ku kosnan ta bai, sigur tur hende a tuma nota den den komunidat ku esei por a bai, pero Guender su loyalidat ta indiskutibel pa e kousa ku mi tei pa sirbi e bienestar general. Kontinuando riba e tópiko aki, segun un miembro di Nashonal di.